If you wan drink coke, una dey open coke e go foam, no, calm down, hold am well, open am gently, gently, you see am, you see as e foam small, pshhh, e go come. Una dey craze, since wey I come dem no give me drink. You no get any day wey you on gas.

You go to hear something like, ouch, oh Lizzie, ouch, Lizzie, ouch, Lizzie, put your hand inside, oh, suck it, suck it, ouch. It is sweet for ear, and they like, how man and man go to do homo? Imagine DJ Odiho now. Imagine DJ Odiho. And this my chairman, chairman na joke, I come. And this my chairman, imagine say they won't do homo. Imagine say na this my chairman now na woman.

If you pause small, they no dey use coke mix martel, that was where you got it wrong. Now you swallow am. If you like am, pour again. That's martel o. Now, if you wan drink the second one, first one you swallow am, second one no swallow am like that, you go drink am two times. One, two. Now, how you drink Mattel no be how you drink Coke. If you wan drink Coke, una dey open Coke, e go foam. No, calm down, hold am well, open am gently, gently. You see am? You see as e foam small? You go come.

who throw am na fifty thousand you wey no throw you say my account na your type dey sabi other people plate number and you no go get car who throw this money boss ah rara reach my boss abeg muna help me pray for am boss anything wey dey pursue any sudden death is not your portion in jesus name accident is not your portion in jesus name in fact boss anything wey dey pursue you this week Make dat thing leave you dey pursue me in Jesus name. If e pursue me pursue me for two days e no get me make e still dey pursue you in Jesus name. I know wetin you do. Other people una dey throw two two e reach my turn una come throw one. Nna e be like you don broke o. Ah another one! Hey hey three three. other people na five five o hey four other people na six six una don broke una don broke una wey i know before by now you go don reach one million una don broke o una don broke country no good and you carry woman you fine girl eh May I give you? I think say you be DJ. I don't know say you be Curtis. So. My brother, I go one show for Ikorodu. I don't know say na so that place be. Oh. I finish show. I dey go house. Na him three guys just call me. As I just dey pass, na him the guys call me. Ace, comedian, show. I don't know wetin dey happen. I go answer these boys. You know say e get the kind slap wey person go give you. That person wey slap you no talk anything. But inside your ear, you go dey hear something na im the first one give me am for my ear tewuru tewuru tewuru i dey hear for my ear open your phone open your phone i collect my phone open for this guy the other one from back give me taser taser taser i dey hear for my ear run run run now i dey come back from aja sangotedo person wan collect my phone for early morning i dey do road work dey come Person wey wan collect my phone from bush come out follow me dey run next thing wey I hear oh boy where your phone I give am the phone the guy enter inside bush as I still dey run another person come out to collect the phone na me come tell the person chairman you come late the other person don collect am I like how you are laughing are you a virgin you don see where virgin piss before if virgin come your house one piss very sweet and romantic Oh my God, Rufus, your house is fine. Oh my God, she go dey shy. Where is your toilet? You go tell her, she go enter. She go just go shift her this, you go hear. Simple. Una know wetin dem dey call akwampi? Una know wetin be akwampi?

why this money dey scatter my pack my money dey go fuel money don sure mop you no go come perform money go soon finish. all right thank you very much. MOP, sleep of tongue. and and i go spoil dis my performance o jesus who dey do dat thing.

if children you know say that time was small if if big man children dey neighbor house dey eat their mama go come beat them now baba food no dey anywhere i say our landlord children dey eat for our neighbor house i say stop their mama no dey like am i say uncle leave us my mama say anywhere i go see food mo dey chop o everywhere don rugged brah see the price of fuel na When last you see convoy? Baba stone my left eye. I don suffer. Uh-uh. Things sca- and you know say na this period eh, you go just dey your house, everything go finish at once. everything go finish your milk your milo everything fuel everything go just finish at once baba this thing don turn chakwando i no fit say una dey spoil my performance o oh, for this economy baba spoil am i dey mad you know say as i slim ah ah you know say any day wey you on gas wan cook you come dey tell yourself so boy this my gas don last o na that day e dey finish o you know if dem born you well boy beans just say you wan boy beans you're gone na after you go go dey you go go dey beg your neighbor to to make you fit use him gas take finish your baba this nigeria condition eh ah ah

Na wa o. Thank God say I no bring my parents. I greet you, Okoloba. Last two years you dey abroad, send money, e pain you say you no come. Now you want to make it up. So I wey you dey spray me like this.

gone are the days wey we dey you go wan drive comot you go come come out come first warm your car no fuel for that warming once you put key au revoir this economy wey be like this irresponsible man no know wetin god do for am o because you go even go your junior sister wedding family go contribute your transport wey you go use go back still give you food stuff from the wedding Na make dem say ashawo wey him landlord na womanizer no know wetin God do for am because he no go dey pay with cash. Church wey my guy go this Sunday na because of because of because of fuel dem no gree on gen till church full. Pastor say make everybody on their torch baba. Ah guy. This show, eh? Bro, I never suffer like this before. Ah! You know the way things dey now, eh? You get the way you go lodge for hotel, then go say make everybody come for reception, come watch TV. Say na small gen dem on. Is that bad oh? my experience for this show e get one chairman ah where him table dey once i put coming soon of my show na him dey first buy table this year na that chairman dey tell me so boy you know say i dey for you o if you wan pick anybody for airport i help i go help you do running around say you know say i get two cars i go fuel am anything wey you want i dey o you know say when you dey finish you know say when you dey post your show you know say chairman dem get attitude dem get character if you send busy dis big men dem no dey too reply shey you know anytime wey anyone you post him repost just know say him don broke because dem no really get that time bro dem no really ah i know say once you dey do show like this or chairman promise you money you can greet them every time for whatsapp

He come post one WhatsApp dey hang am, the thing never really show. Now write nice one. I no know say na him friend mama wey die. Talking about award na one of the things wey I hate pass for this life. Award, all those um, comedy award, hip TV award, because na scam both who dey give and who dem dey give. no na how dem go call you now for example this is na award house dem come call you now say the best comedian of the year 2024 goes to acapella you come say you go come come out collect the award come say i wasn't expecting this now you baff well come sit down for front. you no dey expect am now you sew new suit do hair

because before once you and girl dey she dey drink with happiness she no dey look time she come tell you you come tell am say you're, you're going home with me she gree una reach house she wan baff say i need something to change into e don work then baba now hey, that girl go dey your front smoke shisha smoke codeine smoke everything una go reach house she fit naked for fifteen minutes dey drink hennessy for your bar

is overemphasized. Life na about opportunity. Remember when we small, when we be teenage, when we be teenager, as young boys, for like six months, you go get condom for your wallet. You never see opportunity to use them. That one fee boss, where you dey sit down on top boss, you go buy another two boots. You never see opportunity to use them. Now,

poor man you go just dey dey wait dey wait for twelve to knack i know say chinedu no go post me i know i make i just dey watch you no just get work you dey wait for twelve oh one who go post you aba poverty is bad and if you dey here one thing wey go take know whether you really broke on a snap group picture for example dgn young money and dutch come snap picture with ayama they wan come they wan come they wan come celebrate dgn anything wey make dem post that picture come use emoji cover ayama face

Some na yesterday and this morning they begin. Wait, why are they wait for the day of the show? Una dey plan say I go die. Eh? Whether I fit cancel am? Who say I fit die? Ah! My landlady, I'm stranded. Aww.

Ah, you don't see. If you stay in Lagos and you don't stay Lagos well, you no go fit tell me say estate security never frustrate you. If you dey here, estate security never frustrate you before. Raise your hand. You know say e get the way no matter how big you dey, those estate security when they don frustrate you like this, one of my guy e dey for gate.

You no fit get am right for this Lagos complete. The, the, eh, every policy wey dey see here, dem just dey manage, baba, no area complete. If on a road smooth, on a need to get light. If on a dey get light, on a need to get network, or cheat people.